Salam mähriban doganlar. Salam eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar. Halk Bileleşiginiň Türkmenim kanalynyň nobatdaky gepleşigine başlaýarys. Bu günki gepleşigi sorag-jogap görnüşinde dykgatyňyza ýetirýäs. Soňky döwürlerde esasanam ýaşlardan, şeýle-de daşary ýurtlardaky zähmet migrantlaryndan illeşjimizden köp sanly soraglar, hatlar, sesler, wideo ýazgylar gelip gowuşýar. Bulara biygtyýar çemeleşip bolanok. bulary hökmany suratda göz öňünde tutmaly we bulara jogap bermeli. Şoň üçin şu günki gepleşigimizde şol gelip gowuşýan soraglaryň iň esasy, has aktual, has wajyplarynyň birinji tapgyryna şu gün Jogap bermek isleýän, düşündiriş bermek isleýän watandaşlarymyzdan iň köp gelip gowuşýan soraglar şeýle soraglar, ýöne şulaň arasynda bir täsin bir sorag bar. Ilki bilen şu täsin soraga men bir jogap bermek isleýän. Siz diýýä kime garşy göreşýäňiz diýýä. Şeýdip soraýarlar. Indi muň yzyndan dowam edýän käbir garaýyşlar, zatlaram bar. Öz pikirlerini, garaýyşlaryny öňe sürýär. Garaýyş öňe sürmek, dogry bolsun, ýalňyş bolsun, bir kämil ýagdaýda bolsun, bolmasyn tapawudy ýok. Bir adamyň öz garaýşyny aýtmagy, paýlaşmagy bul eýýäm bir medeniýete ymtylmagyň, bir alamaty. Şonuň üçin biz bulaň hemmesine gowy baha berýäs. Biz kime garşy göreşýäs? Indi siz diýä kime garşy göreşýäňiz? Siziň kemçiliklerini aýdýan adamlaňyz, toparlaňyz, bular diýä diktatora garşy göreşýär diýä. Bular iş edýär diýä. Göreş absurd bilen göreş bolanok. Sowatsyzlyk bilen göreş bolanok. Kör zehinlik bilen, ýalan bilen göreş bolanok. Biz sowatsyzlyga, göriplige, ýagny aň-düşünjesi ösmediklere, aň-düşünjäni ösdürmejek bolýanlara, Halk gul bolsun, halk bize hyzmat etsin, bizem Halkyň daban-azabyndan hezil edip keýp edeli, edil häzirki diktatorlyk ýaly diýýänlere garşy biz diňe hakykatlary aýdýas, duýduryş edýäs. Mediaň, metbugadyň wezipesi şu. Biz yzagalaklyga garşy göreşýäs. Diňe bir aň-düşünjäň yzagalaklygyna däl, Edep-terbiýäň, özüňi alyp barmagyň, kameralaryň öňünde çykyş etmegiň hemme tarapdan gyzagalaklga garşy biz göreşýäs. Indi biz göreşýäs diýen adamlaň hiline serediň. Şolaň özüni alyp barşyna serediň. Gepleýişlerine, şolaň beden dillerine üns beriň. Şonda siz şolaň aýdýan we edýän zatlarynyň diňe ullakan bir ýalandan ybaratdygyna ymykly göz ýetirersiňiz. Özüni öňe çykarjak bolýan, oppozisiýa ýa-da aktiwist atlarynyň aňyrsyna bukulýanlar, häzir diktatora garşy göreşip biljek ýagdaýda, aýratynlykda, özboluşlykda däl. Olar turuwbaşdan ilki bilen özüni düzeltmeli. Aýdýarlar, işte, halk şeýle bolmaly, halk beýle bolmaly, halk oýanmaly. Aý, ynha, halk oýananok, halk reaksiýa berenok, nämedenok. Ilki bilen öňe saýlanýandan ýa öňe saýlanjak bolýandan, özleri özüni düzeltmeli. Özleri görelde bolmaly. Ana şonda özüni düzeldende halk bulara ynanýar. Watandaşlaryň esasy köpçüliginiň häzir bulaň wadalaryna ynanmaýandygynyň, bulary gollamaýandygynyň, bulaň tarapynda durmaýandygynyň esasy sebäbi bularda-da diktatora garşy Göreşýäs diýip reklama edýänleň özlerinde-de diktatorlygyň alamatlary bar. Olaň içinde, hereketinde, her sözünde, sözleminde, çykyşynda diktatorlygyň alamatlary, ysy, şekili bar. Şoň üçin diktatordan Ýadan, gorkan, bezen, iren halk şol bir diktatoryň başgaça görnüşini görüp ürkýär. Çekinýär, çeke durýar. Şoň sebäbi ynha şundan ybarat. Halk bir ýalandan gaçyp, näme üçin başga bir ýalana ýapyşmaly? Halk bir otdan gaçyp näme üçin başga bir oda özüni oklamaly? Bir çukurdan, guýudan çykyp näme üçin başga bir guýa özüni oklamaly? Bir duzakdan gutulyp näme üçin başga bir duzaga özüni düşürmeli? Şu taýda logika barmy? Diktatura garşy göreşýäs diýip hiç zat edip bilmeýän Hiç zady başarmaýan, halkdan goldaw alyp bilmeýän, halkyň ynamyna girip bilmeýänler ilki bilen öz ahlagyny, edep terbiýesini düzeltmeli. Özüni hemişe ýalňyşdyrýan içindäki nebsini jylawlamaly. Içindäki men-menligini duruzmaly, jylawlamaly. Terbiýelemeli. Şoňa haýkuş etmeli. Hemme zatdan owal. Özüni kämilleşdirip bilmedik adamda bolýar göripçilik. Göripçilik özüni kämilleşdiren adamda bolanok hiç wagt. Töhmetçiligem şolarda bolanok. Sebäbi özüni kämilleşdirip bilmedik adam özüniň kemçiligini, öz aýybyny ýapmak üçin başga adamlara özündäki kemçilikler, ýetmezçilikler bolmaýan adamlara görübilmezçilik edip, şolara töhmet atýar. Şolaň arkasyndan gep-gybat etýär. Ynha şu sebäbi düşündirişi şundan ybarat. Kim diktatora garşy göreşýär? Ýa-da kim diktatorlyga garşy göreşip bilýä onda? Diktatorlyga garşy göreşýänleri nädip seljermeli? diýip soraýarlar. Aň düşünjesi ösmedik adamlar. Öz şahsy ambisiýalaryna, öz haram nebsine ýa-da diňe kör zehin şöhratparazlyga, kowalaşýanlar hiç haçan diktatora garşy göreşip bilenoklar. Sebäbi diktatordaky aýratynlyk özboluşlylyk hut şolaň öz içinde, hereketinde, aýdýan zatlarynda, çykyşlarynda bar. Bärde ikiýüzlülik bar. Diktatorlara garşy göreşjek bolsaň, diktatorlygyň özboluşlygyny, diktatorlygyň edýän zatlaryny edýän öz nebsiňe garşy göreşmeli. Senem şol bir zat edýäň. Diktator halky allaýar, senem halky allaýaň. Allajak bolýaň. Diktator allap ýör. Senem allajak bolýaň. Hany halkyň bähbidi? Hany göreş? Göreş şu bolýamy? Onda bu göreşiň ady adalat, adam hukuklary, hakykat göreşi däl. Halky aldatmak göreşi, pursatdan peýdalanmak göreşi. Oppozisiýa aktiwistlik boşlugy bar. Intäk ýaňy-ýaňy dörejek bolýar watandaşlar ýaňy-ýaňy demokratiýa, erkinlige, eşretli durmuşa ymtyljak bolýar. Hakykaty gözleýär, hakykaty aýdyp başlady. Bu intäk başlangyç tapgyrda, başlangyç stadiýada. Ýöne peýdakeşler derrew üýşdüler, öz aralarynda haram bähbitde birleşdiler, ýalançylykda, kezzaplykda birleşdiler. Indi bular oppozisiýanyň, aktiwistligiň boşlugyny doldurjak bolýarlar, Şol bir wagtyň özünde-de bir okda iki guş urjak bolýarlar. Hem oppozisiýa aktiwistlik boşlugyny doldurmaly, hemem şol bir wagtyň özünde öz jübülerini doldurmaly. Öz jübülerini doldurmak üçinem dürli-dürli bahanalar, dürli-dürli propagandalar bilen ýalan sözlemeli, halkyň aňyny zäherlemeli, halkyň ünsüni sowmaly. Bulaň göreşi şundan ybarat. Şoň üçinem bulary hakykat bynjalyk edýär. Aýdylýan dogry bellikler, tankytlar, maslahatlar bulary, pikirler bulary bynjalyk edýär. Şoň üçin bynjalyk edýär. Näme üçin biz dogry belliklerden, dogry aýdylýan zatlardan, pikirlerden biynjalyk bolamzok. Näme üçin biynjalyk bolamzok? Sebäbi biz hakykatyň tarapynda. Il-gün bähbitli bolsun, bir zat boljak bolsa diýýäs. Öz şahsy ambisiýalarymyzy, men-menligimizi Biz bir wagt elini aýagyny duşap zyňdyk guýyň düýbüne. Şoň üçinem biziň üçin ilkinji nobatda sowatsyzlyga garşy göreşmeli. Sowatsyzlyk hemme zadyň aňyrsynda ýatan hemme kemçiliklem, hemme ýalňyşlaň aňyrsynda ýatan iň uly sebäp sowatsyzlyk. Biz sowatsyzlygy ýeňip bilsek, göripçiligem ýeňip bilýäs, kezzaplaram, ogrularam, peýdakeşlerem, Häzirki diktatorlygam, häzirki diktatorlyklary döredenleri we geljekde diktatorlyk döretjek bolýanlary we şoň sebäplerini, hemme zady biz ýeňip bilýäs, hemme zady düzeldip bilýäs. Öz içinde diktatorlyk duýgularynyň, aýratynlyklarynyň, özboluşlyklarynyň Höküm sürýän adamlary, watandaşlary nädip diktatorlara garşy göreşip bilýär? Şu heňe gelýärmi? Şu logika sygýarmy şu? Öz içindäki, durmuşyndaky diktatorlyk häsiýetlerini, isleglerini, arzuwlaryny, nebislerini Ýeňip bilmedik, şony düzeldip bilmedik adamlar. Nädip bu Aşgabatda oturan haramdag diktatorlygyny düzeldip, aýyryp ýa-da şoňa garşy täsirli göreşip bilýär? Türkmenistanda halka gan gusduryp oturan, Türkmenistanda Türkmenistan döwletini talap, tozduryp oturan haramdag diktatorlygyna näme üçin Bular, näme etselerem täsir edip bilenoklar. Sebäbi edýän zatlary dogry däl. Diktatoryň özi we ýaranlary döwlete, halka nähili zyýan berýän bolsa, bularam şol bir motiwde hereket edýärler. Şoň üçin hem netije ýok. Şoň üçin hem diktatorlyga täsir edip bilenok. Näme üçin bulaň edýän zatlary diktatorlyga täsir edip bilenok diýlende, ynha şoň düşündirişi şundan ybarat. Indi birleşmek temasy. Iň köp gelip gowuşan soraglardan birem şu birleşmek soragy. Nädip birleşmeli? Birleşmek diýlende nähili bolýar? Nähili zatlar birleşýär? Ýönekeýje logika. Bir-biri bilen kybapdaş zatlar birleşýär, dogrumy? Islendik zady, iň ýönekeýje zady, oýunjak bolsun ýa-da pazl bolsun, näme, nirden, nähili durmuşyň islendik pursadyndan, islendik zadyndan siz mysal alyň, Biri-biri bilen sazlaşykly, utgaşykly zatlar birleşýär. Şonuň üçin, mähriban doganlar, ýadadyk şu birleşmek sözünden, tekliminden. Haram bilen halal birleşenok. Ýalan bilen hakykat birleşenok.

Ana şonda absurd meýdana gelýär. Ana şonda diktatorlyk döreýär we diktatorlygyň täsiri, zulumy, ýykan-ýumranlygy müdimi, hemişelik ýagdaýa gelýär. Birleşmek üçin hemme zatdan öňürti öz Içiňdäki duýgular bilen birleşmeli. Öz tebigatyň, öz häsiýetiň bilen birleşmeli. Sen-ä ýalan sözläp otyrsyň. Beden diliňem, organlaryňam şondan biynjalyk bolup otursa kameraň öňünde. Şeýdip, özüň, öz duýgulaň bilen birleşmedik, özüňi aldap oturan, özüni aldap oturan adam nädip başga adamlar bilen birleşsin? Birleşip biler? Edil özi ýaly ýalançylar bilen birleşip biler, kezzaplar bilen birleşip biler, peýdakeşler bilen birleşip biler, ýöne il-gün bähbidine birleşip bilmez. Logika ýok. Tebigatyň kanunlaryna, ylahy düzgüne garşy hereket etmegiň hiç hili manysy, peýdasy ýok. Şoňa indi düşüniň. Şoň üçin birleşmek üçin ilki bilen adam özüni düzeltmeli. Öz içindäki duýgulary bilen, öz tebigaty, hüý-häsiýeti bilen birleşmeli. Soň özi ýaly adamlar bilen, ýürekdeşler bilen, pikirdeşler bilen birleşmeli. Ilki bilen dille birleşmeli. Dille diýlende dialog bolmaly. Özara pikir alyşyk bolmaly. Pikirler paýlaşylmaly, pikirler kämilleşdirilmeli. birleşmek üçin. Ondan soň pikirler kämilleşdirilenden soň bir maksatda, bir ugurda birleşmeli. Bir ugurda birleşilenden soň pikirler kämilleşenden soň üçünji tapgyr iş başlaýar, göreş başlaýar, netije başlaýar. Tersinden edip bolanok bul işi. Birinji ikinji tapgyry bir tarapa taşlap üçünji tapgyrdan işden göreşden başlap bolanok netije alyp bolanok. Hökman tebigatyň kanunlaryna görä geçmeli tapgyrlary etaplary geçäýmeli. Ýaňy doglan çaga Kosmonawtyň, astronawtyň eşigini geýdirip, kosmosa uçuryp bilmeýäňiz. Garaşmaly. Şol çagany kosmonawt, astronawt bolar ýaly belli bir wagt gerek. Terbiýelemeli, ýetişdirmeli, kämilleşdirmeli. Intäk hiç hili oppozisiýa-da ýok, aktiwistligem ýok. Diňe watandaşlaň öz derdini aýtmaga meýillenmegi, niýetlenmegi bar. Bir hakykata, adalata ymtylyş bar. Şu ymtylyş gorkuzdy diktatorlygy we peýdakeşleri. Diktatorlyk we peýdakeşler birden biziň jübimiz boşaýmasyn diýip dowla düşdüler, aljyradylar we meýdana çykdylar, masgaraçylyga başladylar, teatra başladylar. Şoň üçin olar öz bähbidine çapýar. Onsoň biz näme üçin halkyň bähbidine ymtylmaly däl? Näme üçin halkyň bähbidini goramaly däl? Näme üçin halkyň bähbidi üçin duýduryşlar, bildirişler, düşündirişler etmeli däl? Näme üçin? Hakykatda birleşmän, nämede birleşmeli? Biz diýä nädip diktatorlygy, diktatory ýeňeris diýä. Diktatorlygy ýeňmek üçin ilki bilen biz öz içimizdäki şahsy ambisiýalary, men-menligi ýeňmeli. Nebsi ýeňmeli. Tebigatyň kanunyna görä, Allatagalaň düzgünlerine görä hereket etmeli. Ylahy düzgüne, ylahy deňagramlylyga görä, şoňa görä sazlaşykly, utgaşykly hereket etmeli. Şeýtmeseň, diktatorlygy ýeňip hem bilmeýäň, diktatorlyk režimini düzeldip hem bilmeýäň, üýtgedip hem bilmeýäň. Başga bir diktatorlyk gelýär. Başga bir kezzapçylyk, başga bir korrupsiýa konstitusiýasy gelýär. Döwrebaplaşan görnüşde gelýär. Diňe diktatorlygy döwrebaplaşdyrýar. Başga hiç zat edibileňok. Özüňi düzeltmeseň. Öz men-menligiňi, görüpligiňi, öz kemçilikleňi ýeňip, düzeldip özüňi kämilleşdirmeseň, Hiç zada garşy göreşip bileňok. Birleşibem bileňok. Hiç zat edibileňok. Şuny ýadyňyzdan çykarmalylar. Esasy şert şu. Diktatorlygy ýok etmegiň, diktatorlyga garşy göreşmegiň we geljekde diktatorlyk döremez ýaly şoň öňüni almagyň esasy şerti şu. Özüňi düzeltmek, özüňden başlamak. Iň soňky soragymyz Türkmenistan haçan düzeler? Haçan biz düzelsek kiçi dilden bärde däl. Hakyky manyda haçan biz düzelsek özümizi içimizi niýetimizi özümizi alyp barşymyzy düzelsek Türkmenistanam şonda düzeler. Ýöne, ilki bilen, halk şeýtmeli, halk beýtmeli, halk aýaga galmaly, aý, halk şeýle, halk beýle diýýän adamlar. Öňe saýlanjak bolýan, öňe çykjak bolýan oppozisiýaň we aktiwistlik adynyň aňyrsyna bukulýanlar. Eger hakykatdan hem siz öňe saýlanjak bolýan bolsaňyz, tapawutlanjak bolýan bolsaňyz, ilki bilen onda siz düzeliň. Siz düzelseňiz, halkam siziň töweregiňizde birleşýär. Halkam size ynanýar, halkam siziň bilen bilelikde hereket edýär. Şonuň üçin biderek nalamaň bu halk näme üçin oýananok, näme üçin biziň bilen bile herekete geçenok ýa biziň Berýän wadalarymyza bu halk näme üçin ynananok diýip, halk oýananok diýip nalamaň. Siz özüňizi düzeldiň. Şonda görersiňiz, halk siziň töweregiňizde nähili birleşýär. Ata-babalarymyzyň ruhlary sizi nähili gollap başlaýar. Allatagalla nädip siziň öňüňizi açýar, sizi gollaýar. Garaşylmadyk wakalar, gollawlar, kömekler bolup başlaýar. Ýoluň özi öz-özünden açylýar şonda. Hakykata düşünjek boluň. Hakykaty seljerjek boluň. Hakykata göz ýetirjek boluň. Eger siz şu aýdylan zatlary başarmaýan bolsaňyz, başarýan ýaly öýküniň, şuny edibilýän adamlara öýküniň. Eger siz baş almaýan bolsaňyz. Zyýany ýok, öýkünseňizem kabul. Näme üçin diktator şu edilýän zatlardan gorkanok, çekinenok? Ýa ynha iň bärkisi soňky iki ýylda edilýän etdik, edýäs diýýän, diýilýän işler ýa-da goşadyrnagyň içinde. göreşler hiç hili netije berenok, hiç hili täsir edenok. Öz agyzlary, öz dili bilen aýdyşlary ýaly, halkara guramalar, halkara jemgyýet, bütin dünýä-de näme üçin muňa üns berenok? Sebäbi hakykat däl. Kiçi dilden bärde, Bolmalysy ýaly edilenok. Talabalaýyk däl. Edilýän zatlar dogry däl. Täsirli däl. Absurd bolany üçin täsir edenok. Diňe bir diktatora däl, halkara köpçüligiňem, bütin dünýäňem ünsüni çekenok. Halkam şoň üçin ynanyp. Töweregini üýşüp gollap birleşenok edilýän işleri bilen. Şoň üçin dogry düşünmeli. Haçanda dogry iş edilende, haçanda ýalňyşlar düzeldilende diktatoram mejbury ýagdaýda özüni düzeltmeli bolýar. Şony ýadyňyzdan çykarmaň. Mejbur galýar özüni düzeltýär diktatorlyk. Şoň üçin Türkmenistany düzeltmek ilki bilen özümizden başlaýar. Biz özümizi düzeltsek, biziň hereketlerimiz, hemme zadymyz düzelýär. Diktatorlygyň özi mejbury ýagdaýda düzelýär. Netije, eger ýalňyşlar düzeldilmese, biz özümizi düzeltmesek, onda Türkmenistan hem düzelenok, diktatoram edýän jenaýatlaryny goýanok, diktatorlygam ýok edip bolanok. Bu özüne göreşýän diýýänler näçe köp absurd rekordlaryny täzelese, Diktatorlygam edil şol perdede jenaýatlaryna, zulumlaryna, absurdlaryna dowam edýär. Bir tarapda diktatorlyk absurd rekordlaryny täzeläp durka, beýleki tarapda-da özüni diktatorlyga garşy göreşýän diýýänler absurd rekordlaryny täzeläp durka, Ýekeje netije orta çykýar. Olam halka berilýän zyýan. Halkyň ünsüni sowmak, halkyň aňyny zäherlemek. Iki tarapam şol bir zat edýär. Ýalan nähili owadanda soňuzam Nähili propaganda etseňizem hakykata öwrülenok. Hakykat näçe hüjüm etseňizem, näme etseňizem ýeňilenok ýa-da hakykat ýalan bolanok. Şu absurd zatlardan uzak dursaňyz, onda özüňizem düzelýäňiz, Türkmenistanam düzelýär, diktatorlygam düzelýär, Öz ykbalyňyzam düzelýär, ilki bilen öz ykbalyňyz düzelýär, öz ykbalyňyz düzelenden soň ykballar düzelip halkyň we watanyň geljegi ykbaly düzelýär. Ynha, mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar, şu günki Biz kime garşy göreşýäs? Kime we nämä garşy göreşmeli, nähili netije almaly, Türkmenistan haçan düzeler, diktator nädip ýok bolar, diktatorlyklar döremez ýaly näme etmeli ýaly soraglaryň Watandaşlarymyzdan gelip gowşan köp sanly soraglaň, pikir alyşyklyklarň, wideolaň, ses ýazgylarynyň, teswirleriň, hatlaryň hemmesiniň jogaby, şolar barada edilen döwletli maslahatyň netijesi şundan ybarat. Halk Bileleşiginiň Türkmenim kanalyndaky ýeneki gepleşiklerimizde efir duşuşyklarymyzda duşuşýançak köp sag boluň, Alla ýalkasyn, toýuňyzda gaýtsyn!